Mhm, düşündim. Mhm, düşündim. Gaty gowy, gaty gowy. Salam aleykum. Wa aleykum assalam. Kim aýby? Serdar. Nirden geldiň? Ama yok. A men bir iş sorak geldim la. Bolsa bir yetime yardım edin. Ne yetim deyip eci zamarından tutacak bolyan mı?
Yok la ya men Iş gözläp ýördüm welin sizi salgy berdiler sarsmaz daýanjy elimde bar nesjegam bir bolsa ýardam ediň. Öň işläp gördüňmi hünär ýerlerde? Hawa biraz başym çykýa. Nähili görýäň Serdar? Aý başlyk men hä bilemok özüň çözaýma sen. Hany bolýa hany bir işläp görsün nähili bolýa göreli. Ýöredim onda Serdar näme ýetmeýän bolsa elime sms ýaz. Özüm iberer. Köp sag boluň.
Ba.
Allym, durmuşda mysaly, Ýalan sözler artdy jany, Görseňiz ýürekdäki haly, Ýanyp köýük genjik bu bary, Ýat ile kösenip işleň, Gatan çörekleri dişleň, Aýdan aýa pul ýetenok, Ýetirnip bolanok eken, Gije işlemän.

Seň başyňa geldi derdinden Kömek edenleriň nirede Nirede Nirede
Näme iş ýapýorsyň how şunça günde how. Bir hepde mundan öň gelemde şuny ýalak däldim aý şu taýy. Işýänokmy oglanlar? Sen näme işleýäň? Başlyk-siz düşünmediňizmi? Ho, ondanam iki aý artyk wagt berdim näme? Kinem gyssap dur-ow, çaltlaşdyryň-a. Içinem taýyn etmelä muň. Giden interýeri bar-a. Gyssa, Serdar, haýda diýişýär weli. Aýlanaryn.
Hum sen gary şintak durmuşda görmedik sapagyňy görkezjek men saňa. Aha başlygym Aly. Başlyk salowmalikim. Waleýkim essalam Serdar. Gowmy ýagdaýlaňyz? Ýagşy şükür.
Başlyk arada gelip bir gurluşykda bara gygyryp gitdiňiza. Aha. Şoň bir kemçiligini bildim da täze gelen işgärimiz bara biziň. Hawa täze gelenmi soňky gelen? Ow ow ow.
Şu gelýän harytlaryň nirä gidýänini nämedigini menä bara dogrymy aýdaýyn düşünemok galan zadam özüň üstünde gelip gözüň bilen göräýseňdä başlyk.

Eredeňokmaý Serdar bolup geçýän zatlar bileňokmy. Aý siziň habaryňyz bardy da başlyk arkaýyn etdä meni. O nähili habarym bar oňyn. Öööw edýäniň näme? Näme işläp ýörsüň? Düşür. Düşür. Näme işläp? Elegirlik edip ugradyň, ha? Ýok, siz düşünmediňiz. Men gaty gowy dogry düşündim. Men saňa nanaýynmy, gözüme nanaýynmy? Ine-de saňa ýüz berdim welin. Iýjek-içjek naharyňy berdim, ýatak jaýyňy berdim, iş berdim. Şumy taňryýalkasynyň? Şumy? Ine-de ýetimi ýeti ur. Ýek bilmeseňem at ur diýlen şu. Ýok bol şu taýdan. Çykar bar gurluş eşikleňi. Çykar. Iş ýok saňa. Ýok bol. Ýa düşünjek bolan birje diňläň başlyk. Gümüň çek diýýäno.
Sen ýaly işgär gerek däl. Diýr döwleti baga salma gül bakjaňa har getirer sen. Serdar! Serdar! Ho, başlyk!
Salowmalikim. Waleýkimessalam.
Seredeňokmaý Serdar bu bolup geçýän zatlary bileňokmy? Aý siziň habaryňyz bardyda başlyk arkaýyn etdä meni. O nähili habarym barow meň? Beýbä. Gowja oglan buka diýýädim welin gezelenok. Size aýtdym-a gözüň bilen görüň diýip.
Beh. Aý bolýa, ony-a işden aýyrdym. Dawaý wagt azalýandyr, derrewjik haýdadyň gurluşyklary. Müşderim gelip görjek diýdi bir hepdeden. Boldy boldy başga.
Kelläň bilen jogap berersiň eglenilse. Boldy boldy. Daway haýdaň.
Arkaýyn boluň.
Gaşyk. Gaşyk iň bolmanda bir jymy diňläň-de. Ene süýdünden halal men hiç zat edemok. Hemme zady Serdar etdirdi. Habarymam ýok men. Günäm näme? Hä sen indi Serdar işgärimi ýamanlaýaňmy? Men näçe ýyllyk öz işgärime ynanaýynmy ýa Iki günlük işgär bir il egran alaýynmy? Ýok bol-ow, sen ýaly işgärim ýok. Iň bolman işlänje günüň iş hakyny bir beräýiň-dä. Iş hakyň gomy bu giden il sen zatlaň näme? Ýok bol gözüm görmesin. Serdar! Başlyk, jaň edýän adam. Ow öýdäki owa hudaýa şükür işlerem gidip durna. Nesip edenden obýektem bara bitirdik. O bahana bilen öýüň remontynam dyndy mara. Bir gaharym gelýän zat bardy. Täze gelen işgär bar, aýagyma böwet bolup ýören. Onam ýöretdim ow. Serdar! Başlyk! Jaň edýän ädim. Başlyk salowmalikim. Hemme zat düşnükli. Arkada durup men hemme zady diňledim. Sen etmelisinä bilýän bolýyn. Gümüň çek boş işden sen. Başlyk ba düşünmediňiz siz ýalňyş düşdüňiz başlyk. Gümüň çek diýýän o. Siziň pikirinçiňiz ýalak däl başlyk.
Gaty bolmanda bir gymyş diňläýiň-de. Ene süýdünden halal men hiç zat edemok, hemme zady Serdar etdirdi. Habarymam ýokmy, günäm näme?
Allam, durmuşda mysaly, Ýalan sözler artdy jany, Görseňiz ýürekdäki haly, Ýanyk köýük genjik bu bary, Ýadyle kösenip işleýin, Gatan çörekleri dişleýin. Aýdan naýa pul ýetenok ýetirnip bolanok eken işlemän.
Agam salowmalikim ýuwmalymy. Waleýkim essalam oho inim gowmy. Başlyk.
Näme işläp ýörsiň barada. Aý täze işe girdim la çörek puly bolsun diýip. Duşagyň gowulaýyn gözläp ýördüm seni. Baran derrew eşiklerini çalşany. Ýuwmalymy maşynyňy.
Ýuwsaň ýuwar.
Bar derin üç geçip geldi. Bar ya kak ras deyilip gelýärdim ya. Bolly bäş bit geldim. Sarışyk ras.
Ene inim jan diýýän ýerime de geldik. Bu tak gelmegimiziň esasy manysy, men ýetimiň hakyny iýipdirin diýip, göwnüňe degipdirin. Meni bagyşla. Ýok-la, başlyk otady bagyşlap, bagyşlama däli. Özüm günäkär ataýdyň. Ine, bu görşüň ýaly bärsi on alty sotuk boş mellek ýer. Bärden iki sany meňzeşje döwrebap jaý salmaly. Sarsma Daýanç firmamyzyň adyndan içiniň remondy haý-tek, haý-tek remont. Düşünýärsiň-hä haý-tek? Ýokary derejeli iň soňky remont bolmaly. Möhletem gijä galanda üç aý bolmaly, ýetişersiňmi?
Hökman ýetişeris, daş. Bolýar, jigim, abraý bersin. Häzir ofise baraly, oglanlary berkiderin men saňa. Bolýar, arkaýyn boluň, daş. Men ýetimiň hakyny iýipdirin, jigim. Göwnüňe degipdirin. Meni bagyşla. Ýok-la, başlyk otagda bagyşlap-bagyşlamaz ýaly. Özüm günäkär ataýdym. Ine bu görşüň ýaly bärsi on alty sotuk boş mellek ýer. Bärden iki sany meňzeşje döwrebap jaý salmaly. Sarsma daýanç firmamyzyň adyndan içiniň remondy haý-tek, high-tech remont. Düşünýärsiň-a haý-tek? Ýokary derejeli iň soňky remont bolmaly. Möhletem gijä galanda üç aý bolmaly. Ýetişersiňmi?
Hökman ýetişer saç. Bolýa jigim abraý bersin häzir ofise baraly oglanlary berkiderin men saňa. Bolýa arkaýyn boluň daş. Ertirden hem işe gir şörüm. Bolýa.
Jaýyň soňky işine de mä galçka goýduk.
Nädipdir başlyk. Aý tüweleme gaty owadan ne ajap. Geçenkilerden hem-ä çalt hemem kemçiliksiz. Sagbol sagboluň.
Ininjan men saňa iki sany habarym bar. Biri gowy habar. Birem erbet habar diýip biljekler ikisem gowy habar. Şu günden şeýläk sen meň gurluşyk boýunça orunbasarym bolarsyň inim alyp barýan gurluşyk işimizde näçe sany obýektler bar hemmesine özüň kelläň bilen jogap berersiň ola bir ikinjidenem inim ine saňa jaýyň açary şu günden şeýläk ikimiz şu taýda goňşy oturarys Goňşy ýaşap, bilijede işläp. Çynyňyz bilen diýýäňizmi, başlyk? Alyny nesip etsin. Sen synagdan geçdiň.
Wah. Bu jaýyň öz jaýym bolmalygyny bilen bolsadym, mundan hem gowy edip gurardym. Men bu goýberen ýalňyşymy galan ömrüme gaýtalamaryn. Her bir jaýy özümki ýaly edip guraryn. Bu-da maňa bir sapak boldy. Sarsmaz daýanç.